Үтүө киэһэ булуохтун. Күндүстээччилэрим, сэргэхсийии барда дуу дьэ, диэн эҕэ өттүттэн этэр буоллахха оннук. Дьэди саха болгой диэҥҥэ үрдээҕин да кыһаллан Өйдөөҕүн даҕаны баҕаран туран үгүс киһи дьахтар аймах диэн чуоһуйар буоллахха өйдөөн айманан суруйаллар комментарийга олус үчүгэй туттук куһаҕана ол ол ити таарыттарбыт таптарбыт көннөрүннүн көрүннүн диэн эппэт курдук ыыппытым ана үгүс киһи өйдөөн истибэт эбит уонна тоҕо эрэ бэйэтигэр эрэ ылынар эбит бэйэтигэр ылынар булаҕата тугу эрэ баар буоллай буотах дуо онтон өйдөөн истээччи ити комментарийдар комментарий быыһыгар биир эрэ киһи Өйдөөн истээччи. Биир, ырааһына дьахтар. Дьахтар буолан туран бэккэ диэн сөпсөйөн, сөбүлэһэн олорор. Молодецтар үчүгэй. Дьэ уонна дьэ аҕабыт этэрэ Айыкабын, дьэ Бырдыга дьэ икки миэтэрэлээх блондинкалары баҕарбыккын диэбиккэ дылы дьэ өһүргэнии Ээ, били эҕэбит этэрэ көстөн кэлээхтээтэ, ханна бары аахтыахпытый, таһыммыт, ычабыт чычааһа барыта биллэн турар. Ыраас муска олоччу олордубут курдук. Мин кэпсиирбэр биһиги диэн этэбин. Биһиги диир эбит буоллахпытына, биһиги үс куппутун үһүөннэрин субурутан этэр. ыраахтаахпыт. Үһүөннэрин уруйдаан, үһүөннэрин ытыктаан, үһүөннэрин биһиги санаабытыгар диэн. Аны туран ээ, тус санаа диэн баар. Тус санаа диэн бу киһи бэйэтэ эппитэ, онтон төрүт былыр бу наһаа ээ, ыраата да илигэ. Бүгүнэн баҕа дойду эриитин иннинээҕи көлүөнэ биһиги эрэ диир. Биһиги санаабытыгар биһиги ньыйаханыыбыт диэн. Ол эбэтэр ыйытар кэмҥэ холобура эдэр киһи, эмэҥ киһи кэлэн саастаах аҕа саастаах киһиттэн кэлэн сүбэлэттэрэр түгэнигэр эппиэтэ биһиги диэн ааттан барыахтаах. Билиҥҥи үйэҕэ инньэ гын, манныгын Иннэ гыннаха маннык буолуо, итинник уктахха маннык эриллэр, хастаах эрэ күлүүһүнэн эрийэҕин диэн барытын этэн ыстаан биэрэ сылдьыбыт ыччаппытыгар. Өйдөөн көрүн эрэ, онтон былыр быллаҕына бу киһи киһи буолан бэйэтэ киһи хара буоларыгар тирэх буолар тыллары эрэ этэллэр биһиги анаагдыгар диэн баран иñигин маныгын диэбэттэр биһиги этэрбитин өйдөөн иһит инньэгинэн манныгынын ол иннинэ манныгын онтон инньэгинэрин дуу манныгынарын дуу чаччытообу билэ диэтиийдик таайтарыы таабырын курдук этэллэр оччотугар эдэр киһи ыччат киһи оҕо киһи Токуйдуура үөскүүр. Токуйдуур буолар. Мэрэнньэ диэтэ, халлаан күөх диэтэ, ок күөҕэ диэтэ, тоҕо ок күөҕэ, ок күөх түһүннээх туох баарый диэн ол курдук халыйа-халыйан бэйэтэ токуйдуур этэҥҥэ ыла кочевогу буһарар буолар. Онтон биһиги билигин олороммут дьаһаар дьаһайарбытын өрө үбүлүйбүт. Онна дьэди бу кэнники биэриигэ үс кут диэҥҥэ кыратык тохтоон ыллыбыт. Син быһаарыстыбыт. Син сөссөстүүбүт быһылаах. Буор кут, ийэ кут, халгын кут диэҥҥэ. Кыратык халапаахылаан лаппыйан биэрэр буоллахха Ийэ куппут доҕоттор биһиэхэ төрүттэбититтэн кэлбитэ. Онно мөккүөр уһу. Ону ыллаҕына айдарыылаахтар даҕаны билиигэ ылсыбыт дьоннор, билиини айаннара сылдьар дьон даҕаны санаата биир, тэҥ, үүт-маас. Хайдах да буолбат, оннук эрэ буолар. эттэ аны баран кыратык халыйар эбит буоллахха үгүс киһи ыйытар хайда үөрэнэбит хайда билиигэ киирэбит тоҕо эрэппитин сөп буолуохтааҕый сааһыҥ хаһый ханта сылдьаҕыный туох буолан тойон буолан дойбохтоотун эн биһиэхэ диэннээх аны ол аһаҕас доҕоттор Дьэ, киһи үөрэнэригэр, киһи билэригэр ыйан-кэрдэр буолар эбит буоллахха, биһиги санаабытыгар баҕалаах баҕанааттар. Күөчүктээһин курдук буолбакка эрэ ыйар, этэр кыахтаахпын, бырааптаахпын эрээри, Онно билиигэ тиийэр киһи, билиини билиэн баҕарар киһи бэйэн төрүттэрин, айыыларын, иэйэхситин чыпчаҕайдаан да тураннар тиэрдиэхтэрэ. Бэйэн толкуйда, кыратык кыһалын. Киһи кыһалҕалаахтык буллаҕына, холобура бу сир астаан, билим оонньоҕон дьүһүгүнэ аһаҕаланан эрэ, аңхалыытыйбыт, аңхалыйбыт. буохчу буһа илик. Дьэ ол сир астыы баран баран дьэ броуста утай куһаалаан кыһырына хааман хааман кэлэн үнтү ыйан үнтү үөҥҥэ иһиэтэ иһитэн баран кимнээҕэр үчүгэй минньигэс үчүгэй барыанньа буолан таххара. Сыыһым сукуту тутаммыт хаахырдааммыт эбэммит буккуйаммыт бэйэбит сөбүлүүрбүтүн оҥороммут күндүбүтүн бэссэммит дьоммутугар аймахтарбытыгар солун киһиэхэ Кэһии быһыытынан хаһыакка һуулаан ыытабыт ээ. Өйдүүгүт дуо? Онтон өскөтүн эйиэхэ сибилигин бу уонна баар буоллаҕына тоҕо? Туохтан минньигээ уһу? Билсэ сириэн сии олорон. Аһыы баайбыт, күөхтүү үргээн бараннар, хараардан бараннар буккуйбуттар, хаахыра аҕайах эбит диэн хоп-сип тарҕанара ол биллэр. Сахалар буоллахпыт дии. Сахалар хайдах даҕаны хайгыырбыт ыраах. Эйиэхэ бырабыытыйап баар. Бары баардаах дьоммут. Дьуукка бары. Ол эрэн дьуукка бары тэммит диир эдэр киһи хоһ. Эттэ. Ити таһым диэҥҥэ кэлэр биэриилэргэ тахсыахпыт. Олус наадалаах уонна киһи таһымыттан, ыча чычааһыттан диэн Дириҥ да дириҥ, олус наадалаах темалар тахсыахтара. Арааһата хаартыспытын кэннэ кыстык хаар баттаабытын кэннэ кыратык минньитэ түһэн баран, көөнньөрө түһэн баран, үүтүн мааһын чэ чуолкай маннык халабаахылаан тымныы киирбэккин оҥорон баран инньэ гыныаҕым Онон дьэ кыратык тукуйдана олоруҥ. Туох эбитэ буолла диэн. Бэйэҕэ санааларгытын суруйун. Кырата халыйдыбыт эттэ. Аны туран, ийэ куппутугар бэриллэн кэлбит генетическэй память диэн улаата киһи өскөтүн уһуктаат, билиҥҥи үйэҕэ тииһин-сиэйин суунар эбит буоллаҕына, ол төрүттэрбититтэн кэллэ. Эттэ аҕар атыта этиэхэ дьэ ходи сирэйгэ суумака сылдьыаххыный диэн уонна үүт-маас арыычча аһаарыйа буоллахха көр эрэ ровно эһэтин курдук хаамар ол оҕо көр эрэ ровно сис тутта сылдьар улааттаҕа тойон буолуоҕа диэн сөмүйэтин чорботор билиэргиттэн диэн өйдүүбүт ол аата оҕоҕо бэриллэн кэлбит хас биирдиги эҕэ биһиэхэ барыбытыгар Аны туран дьэ ийэ куппутугар оннук дьэ төрүттэбит айыылара-харалара куһаҕаннара үчүгэйдэрэ тэҥ гына эбэтэ хайата эрэ баһыйар гына бэриллэн кэлэр. Оннуктук бу үтүөспүт тылыгар сүрэхпитигэр баар. Биһиги өллүбүт Үөһэ көтөн таххар айыылар ыланнар салгыы ыыталлар. Атын буор куттуллар. Онтон айааччы атын мыла аҕа, атын аҕа буолар, ийэм мыла эмиэ атын мыла. Дьонно куталлар, дьонно салгын куту саба быраҕаллар. Тоҕо саба быраҕалларый? Салгын кутун буллаана биһи аауроҕут, онно хандаары олорор энергиялаахпыт бэйэбитигэр. Антылайбытын буллаана дьэ антылайбыт дьэ халаабыт түһэн депрессиялаан дьэ тиэрааһынай кредиты тойдор ипотекаларга киирэн дьэ хантан хаччы булабын диэн муҥнаах санаалаах дьэ оннук хайааммыт бэйэбит аҕаларабыт чарааһаан хаалан барахаттар онон манан тэстибитинэн баран эттэ инньэ гынар даҕаны ыалдьабыт Өйдөбүт, ити вируспут тойбут итаа халлааҥҥа көтө сылдьар, онтуларбыт үөрэ-көтө киирэр. Киирэ ытаары олохтоох баһылаабытынан барар. Улахан ыарыыга кубулуйуон сөп. Эттэ, ону буллаҕына дьэ хайдах гынабыт диэн. Төбө олоруута уларыйан, анааны уларытан, эн бээһэ иэдьибитинэ, хубу, үүнэр күн саҥа буолар эттэ. Хасыл толкуларын ким да билбэдэ. Чэ билэбит, утуйан турама инньэ гына өлөбөр барыым хайыам диэн. Былаан эрэ быһыытынан. Ол гынан баран хас чааска хайдах дьүһүннээх, төһө ыйааһыннаах туох буолара хаттар да билбэппит. Аны дэбит дьэ, буттаҕара бэйэтэ билэр ханна сылдьарын диэн буолар. Инньэ гынан доҕоттор биһиги Салгын куппутун хайдах бөҕөргөтөбүт? Хайдах чиҥ уонна бу бүгүҥҥү кырдык хаппыыскалаахпын иһин салгын куппут чэбдик буолуохтаах. Чэбдик. Эйэ куппут чөл буолуохтаах. Чөл буолун диэн. Доруобуйабыт чэгиэн, буоргут, буоргут чэгиэн буол. Ытырдан бытарыс гыннардахха чэгиэн буол. Буоргуту ыраас буол. Доруобай буол. Чөл диэн ааты ааты да этэринэн то чөл итирик буолбатах акаары буолбатах Онно-манна халыйан ити YouTube, WhatsApp эйгэтиттэн, интернет эйгэтиттэн таххан чөл булуохтаахын өйүн-санаан ырдык. Дьэ туохха кэттэриэхинэй? Уонна чэбдик чэппиэр бүгүн холобура. Ээ, чэбдик ээ буоллахха хаҥата хаҥа хахха бэйэҕэр эбиллэн иһэр. Хахха, аура. таһынааҕы. Аны этэллэр, анныыта аргыый аргыый барын үрдүгүттэн туох этэй, үргүөр үрбэтин диэн. Мылаата үргүөрдэн бу салгын кулкун чараахпатын диэн. Аргыыран дьэ анныыттан диэн ол буор кутун мөттөөбөтүн диэн. Диир анныыта аргыйан эйиин куһаан ыарыы ылбатын диэн. Өйдөөн, эн доҕотор сэминтээрийгэ суруйбуттар этэ сүр диэн тулуйдун. Вообще бу билии туохтан кэллэ, ону тоҕо ити эн этэрин курдук эһиги этэргит курдук тоҕо кырдьыгый уонна тоҕо күүстээҕий диэн аныгытый? диэн ыйытар дьон бааллар. Инньэ ийэ аныгыт. Бу буоллаҕына биһиннибитинэ олорбут дьон историятын анаан минэ хаалларбыт бэлиэлэрин очоо устааска чочуйан хуруйан оҥорбут ойуулар таһаҕалаан Түү былыргыттан күн оҕолоро бастакы күн оҕолоро саха буолан туран ууруна урукка битийбиттэрин үөрэтиитин түмүгэр аньыы үөрэҕэ диэн тарҕанар. Онтон атын буолбат. Аны доҕоттор онтукайбытын Үөрэтэрин ааһан манныктан манныктар диэн символлар бу символ аата маннык диэн бу символ аата маннык диэн бу символ һуу духуруллар диэн бу буллаана үөһээ хаҥыйар диэн бу аата аньыыларга ананар бу булла аллараа булла аллараа ананар диэн барыта үөрэтиллэн турар үөрэтиллиитэ уон ордугуна бэһис сыл ыйбардаах буолуо эттиэхинэ буллааны киэҥ араҕаҕа тарҕаталлар Киэрва тарҕаталлар, кэпсииллэр. Ол эрэн, ол эрэн, үөрэммит, билиигэ тиксибит киһи үгүс эрээри, хамнанааччыта аҕыйах. Дьиҥнээхтии дьоҥҥо туһалаан аата бу курдук кэпсии-ипсии олорор киһитэ ахсааннаах. Сүүһүнэн үөрэммит киһи баара үрдүнэн. Ити тугу көрдөрөр? Киһи буллаҕына Ээ, эҕэтэ этэн, баай барыс өттүгэр, миэхэ үлэлээтин дии-сиим буол, мин доруобай, мин эрэ доруобай буолуум, мин эрэ баай буолуум, тот буолуум диэн биишкээйик таһым өйүттэн биһиги санаабытыгар эрэ тутулуктана олорор дьон Тарҕатар кыахтара суох. Иннэ көстөр киһи таһыма. Таһым. Ол аата бу ону билэллэр, бары таһым диэн тугун билэллэр, ким хатта кэлбитий, туох ханта үөскээбитин бары билэллэр. Устуста билэлэр орохтор. Ол эрэн аһаҕастык киэн тутта маннык кырдьык диэн өмүйэнэн ыйар Тоҕо эрэ кыахтара суох. Мин онтон тус бэйэбит ээ дьиктиргиибит эрэ тоҕуннугур. Тренер Дьэни туран кут сүр диэн. Сүр диэн тугуй диэн бу. Сүрбүттэн доҕоттор биһиги ээ нууччалыы эттэххэ стержень. Киһиэхэ характера, киһиэхэ майгыта сүрэ, сүрэ бэрт диэн. Онтон туран билиҥҥи кэмгэ сүрдээх киһи дииллэр эттэ. Оччолорго буоллаҕына үөрэн билии баарыгар дьон барыта айыы үөрэҕин тутуһар кэмигэр сүрдээх киһи диэни уларытаннар Билигин төһө баҕарар күүстээх хамаанданы салайар киһини сүрдээх иэдэттэрэннэр төттөрүтүн оҥотторойдоллор. Бу кэннибэ харысхал буолан турар Сахабыт сиригэр иккиһинэн турбут Алака УКМАС диэни Аал Лук мас диэн ааттыыбыт. аал луука тиийдибит аал алы укмас диэн ис дьиҥэ эти улаата биһиги айылары кытта алтыһыахтаах сирбит уоппутугар баар сылыахтыы сирбитигэр бу манна Хадаайаҕа ытыктыылга турар чугас турар сиргэ мантан олох чугас эфирдиэ олоромна Эфирдии олоробун. Молодец. Хадаайы диэн сиргэ турар Борис Неустроев мандар оҥорбут искиинэн оҥоһуллубут текинилэр дааны баай-баайаҕа тарбахтара хатабыллаах тарбахтара оҥороннор ровно таһымнарынан уруһуйданан турар бу. Үс, түөрт, биэс, алта, сэттэ. Алыс, тус чыпчаал. Бу, дьэ билиҥҥи үйэҕэ дьэ олоҥхо ыһыаҕа этэҥҥэ эле сыл аайы буолар буолла. Урукута таатата хаҕалана олоҥхо ыһыаҕа дьон хаҕаланан барбыт эбит буоллаҕына билигин буоллаҕына сыл аайы дьонно мустанна хахылыы таҥас кэтэн бараннар тугу эрэ гыналлар. Өрөспүүбүлүкэттэн үгүс өлбө үбү ыыталлар. Вот им паарканы паарканан газон оҥордулар билигин эти ким төһө курутуйдаах дыктэрийэр оо ону онньо курутуйбун даттанар итонну курдук буолар күрэхтээ күрэхтээ дьэ дьэрэкээнтэн дьэрэкээн оҥоһууттан оҥоһуу дьэ этэҥҥэ ылы хатыҥ курдук этэҥҥэ ылы хомус курдук этэҥҥэ ылы туора фонтан курдук дьэ аал луук мас бо оҥороут саха сирэ сүүс тыһыынча мөлүйүөн суумалаах. Дойдобут доҕоттор барыта таннары. Сиирэ-халты, майгынныыр эрэ биир даҕаны таба республика үрдүнэн бу мин көхсүбэт турар. Бүттэ. Уонна биир даҕаны ааллуукмас Итэҕэл быһыытынан, айыы үөрэҕин быһыытынан үүт-маас оҥоһуллубут, сүгүрүйүү бэлиэтинэн, алтыһыы бэлиэтинэн, ытыктаан туран оҥоһуллубут, таба оҥоһуллубут суох. Хомойуох иһин оннук oo. Оу, Таатаара баар бу. Аны этэллэр дьэ, ууруна-уругунан дьэ Ээ, айыы үөрэҕэ онон киирэр, ону дакаастаан тураллар диэтэххэ, киһи айбыта. Ханнык эрэ киһи айбытын эн айыы үөрэҕэ диэн ылына сылдьаҕын диэн сирэбэр сөмүйэлэрэ анньан турардаахтар бу саас. Культура эҥэр үлэлиир, культура салайар, культура иһигэр таһыччы уһанан, маһынан уһана сылдьар дьоннор Ээ, ханнык киһигин? диэннэр. Дьэ да өһүргэнэммин да. Һин ээ баһылыы күһүлүү дьоммут син удумалатан һин туоруба дылы оҕолоохтохтоох. Ити аттыга олорор төрдүс кылаас оҕото баар. Өйдөрө анаалар иһин биир оннук. Дьэ таһым көрдөрөр, киһи таһыма хайдаҕын. Бэкээмэн ол тэрээһин мунньахтан уу-сиис ыһыаҕын ыһаары дьэ финальнай дьэ маннык маннык буолуохтаах диэн символларга кэлэн ээ били бэлиэтигэр эмблематыгар кэлэммин өһүргэнэн таххан бардым. Аны кини эһиги билбэккитигэр мин туох буруйдаахпын доҕоттор? Эйиги өйдөөбөккүтүгэр, ээ, бу хаҥара иҥэрэ олорор киһи биһиги тулбурдаахпытый? Токуйдаа да бэйэҕит. Ирдиибит. Аны туран, ити билиигэ э, үгүс киһини күһэйэллэр эбит төрөппүттэрэ. Бу уоллара сүүрбэтин туолла Амиятта кэллэ өһүн тутар. Үөрэххэ ыллаана сүүрбэ сааһыттан Көҥүллэнэр рекомендациябытынан үбү биир сааһый, нучулыты рекомендацией. Ол иннинэ бу оҕо былыр даҕаны, быйыл даҕаны уһуга туга өйүн иһитэ илик диэн. Үрүнү-хараны баһаарар эгэ очоҕурга мачаангылыгын. Дьэ үһүбү биир сааһыттан дьэ буутун өрө буһар, сиһин өрө ситэр. Дьэ иһин тугу эрэ үрүнү-хараны быһаарыан баҕарар кэмэ диэн. Ол буллаҕына бу билиҥҥи кэм дьоно буолбакка түҥ былыргыттан оннук дьайаллар эбит. Биэс саастаах оҕону акка олордо сылдьар дьоннор бу киһи үһүбү биириэн эрэ тулбутун кэннэ чугаһаталлар эбит. Дьиҥнээхтии ыганнар диир. Ол иннинээҕи этэллэр, такайаллар, үөрэтэллэр. Туох баар туттар тээбириннэрэ барыта уурунна-урукка эппиэттиир. Туох баар дьаһайаллара, хаҥараллара оннук, маннык диэн барыта таайтарыы курдук этэннэр, устуоруйа курдук кэпсээннэр кырдыка Оҕону кулгаҕыттан соһон илдьэллэр эбит. Кулгаҕыттан тардыбаттар. Кэпсиир киһини эккирэтэ сылдьан оннук учуутал оҥостоннор үрдүк соһуллаллар эбит. Эттэ ону онтугайдара дьэ буутун этэ булсутун кэннэ дьэ оруонну маннык дьэ үүт мас кэпсээ кэпсээн финала дьон таһаҕаланар эбит. Финала юлкала. Вот. Дьэ сүрбүтүгэр дөссе кэлиэххэ. Мин ити анаалар Кэсиир, кэпсиир баҕа баһаам, баһам иһигэр буһа турар диэбит тылы инньэ гынан кыратык хайаан да халыйан ылабын. Онон бука диэн бырастыын хайдах гыныахпытый ата? Сү бэлиэтэ. Аллараа дойдуттан тардыылаах, аллараа дойдуттан үүнэн таххар сү бэлиэтэ. Уу курдук Онно уурдук. Уунна аллараттан сүр. Өйдүүт, ол аата доруобуйаны кытта эттиэ. Ийэ куту, халгын куту сү. Бүтүннүү холбуу сылдьар. Сүрэ. Аны туран бу сирдээх киһи туохха да бэриммэт. Абытай ньоҕой. Уонна үксэ буойун. Эппитин этэ тур. Дьон барыта аһыллар. Дьон барыта толлор. Сүрэ утай тыгылынан. Икэҕэ этэн туһуһух. Истиэнэ курдук. Аны буллаҕына Ээ, ээ, инньэ гынар ол сүлээх киһи сүрдээх диэн буолар. Уларытан кээһэллэр. Оттон бу таҕаһын була, тыл халгый була хайааннаҕына. Ото ууруна андас билиэнэн хаҥарар буоллахтарына, олоро билиэн даҕаны сорохтор инньэ ииллэр. Ээ, на ууруна билиэтинэ хаҥарар эбит буоллахтарына, дэгили тыр-тыр-тыр-быр-быр-быр буолан хаалар. киһи өйдөөбөт. Ол эрэн биһиги саха омуга диктоннардаах буоламмыт үө, үө, үө диктоннары илдьэ кэлбит омук буоларбыт быһыытынан бу айыыла үөрэхтэрэ чуохахалар оҥороллор. Соҕурах диэри бар. Хайа да өттүттэн көр. Кэнниттэн да көр, инниттэн да көр, анныттан да көр, үөһэттэн да көр. Химмий. Ол эрэн билиҥҥи биһи көрө олорорбут бу тэтэрээт лиин курдук көнөтү көрө олоробут. Ыныраа кэтэх өттүттэн көрдөххө, пространствоҕа киирдэххэ, бу күөҥҥэ киирдэххэ, кэтэх өттүттэн көрдөххө атыннык көстөр. Зеркально көстөр аҕайах символ баар. Аҕайах. Эп дьэ доҕотторо, аны туран сүбүт, күүстээх энергия. Бу киһи ивлигин утуйар, утуйан туран маһа сугуньар, оннук жаньергелаах идер. Бөссө улаахпыт булар. Сүрэ обутай. Хаамарыттан иһиллэриттэн, иһэриттэн, көрөрүттэн, тиҥилэхтээн киирэриттэн, киһиниэкититтэн толлон кенеччи көрөн матаара. Түүлүлүк киһи тоттоһөрүйдэ эстээрин иттилиэ. Холобура диэн этэ хоннук. Сүрдээх диэн. Аны була билиин дьэ көрөннөр, оо дьэ, холучу киини көрөн, оо дьэ, сүрдээх ээ. Ааппа сирэй, э барыта төттөрү өттүн дьэ хырдатыы буолар дьэ. Былыр түгэн бассааптыы да. Бассааптыгар соҕус группа түөлбэ итиги аргыһыт, ол диги барда, ол диги барда я. Донна одайы тиллэбит. Эге ким метрелаах хахлушка аттыбына хааман эрэр буолуо. Түүн үүҥҥэ куһаҕаҥҥа дьэ бары эҕэбит өһүргүннэр даҕаны кэдэринаатэрбит даҕаны онно силлэбит дьэ ону убаас мөккүспэккит эттиэлэбит аны туран Сü диэн били уонна сü күүһэ энергията твердом весь биоһан сааскылы диэтэр. Онно мөккүөр оһох. Онтан салгыы Уода олохпут ортото буолла үһү. Сүүс саастаах буоллахпына бүөһүн. Сүүс ээ түөрт кимирэрдэ эһэтэр, ол ааты түөртөн биһигэр ситэ сүө ньиргэтэ сүтэн хаалар. Ол эбэтэр биһиги түөртөн биэспитигэр бүөһүн мытыйардылы бу орто дойдуга кэлбиппитин олохпутун оҥостон Оҕолонон, дьиэлэнэн уота бастаан ыал буолан, оҕолонон, дьиэлэнэн уоттанан, массыынанан, ыланан, идэ ылан, ону баһылаан, мурдук дьодун биэспитигэр бүөмүтэ кэлэбит. Онтон ыла сү бэлиэйин ыытам мен. Чабар. Онтон ыла хуох буолла.

Аны туран, биоһынтан үөһэ аллараа буолбат ээ дьахтаан. Биир диэн эбиллэр дуу, икки буолла, үс буолла, улаата диэн улаата үөһэ дэнэрэ диэн. Биоһынтын үөһэ хаастаах. Дьон бу көрөөччүлэрбит үксэ бу, э, бу канал көрдөрөрүттэн көрдөххө, Улахан аара эр дьоно көрөллөр. Аны эйдээн истин, доҕоттор. Э, Бүон, Бүон алта, алта уон бырыһыана эр дьон көрөр. Онтон ордубут отут тоҕус чөдөн икки бырыһыан чахта. Онтон туран, доҕоттор, көрөр саас, чүөрдөн үһүттэ хаҕаланар тоҕо эрэ. Эдэр ыччат көрбөт бу канаалы.

Дьантан дьэ баҕарар киһи, саныыр киһи, таһымын өйдөтө сатыыр киһиэхэ ба диэн кэлэр. Ба диэн энергия. Ол энергияны уулар ыыталлар. Сүр булаллараттан бу эйигин өрө көтөҕөн таһаарда үүннэрдэ этиэ. Үүннэрэ онон бүтэн хаалла. Сөптөөх кэмҥэ кэллэ, тохтоон хаалла. Оттон Бани, балыһарыйым, бар диэн буотах. Нинам баар дииллэр. Уотан биэрэллэр. Баар диэтилэр даҕаны эйиэхэҕэ дьэ божественная сила киириэхтээх. Ол аата ньучулуйда ньучулуй таханьыйын. Хахалыы-махалыы бүрүбүттүүр буолаха айыылар Эйиэхэ дьэ түүннэри күнүстэри куталлар. Дьэ, сүнү тураабыт киһи, баҕа үттэммит киһи сүбэ биэриэн сөп буолар. Өйдүүт? Сүбэ. Сүбэлиир, сүбэлиир, сүбэлиир, сүбэлэһэр, сүбэни этэр, сүбэлиир киһи таһымыгар дьэ тиийэр. Айыыла дьэҕэни куттахтарына. Ону дьукка оргутар оннук буотах. Дьэ, ону ийэ ба энергиятыгар тиийэн тиийэргии тиийэр. Орто саасын. Ол эрэн онтон салгыы бу сү энергияттан ба энергияҕа көһөн баран ба энергиятын сайыннарбакка Ону билиини ылан бу истиэнэҕэ хайаҕа суруллуу, очуоска суруллуу билиини үөрэтэн, ол була аазбука, бастыгы аазбукан эрэ, ону билэҕин. Ону атахтааҕы киһи төттөрүтүн этэр быһымыйа бу кыдьык диир этэр кыаҕа уһул. Эдиэххэ сөп, төһө оҕорор тугу баара сымыйа диэххэ сөп. Бу олорор киһи компьютернай графика да диэххэ сөп. Табыкы тыллай. Куһаҕан өттүнэн төһө оҕорор халларытаҕын. хомурудаҕын адьатаҕын эти онтон киһилии ылынан сиэрдээх киһи буолан туран сиэр быһыытынан ылынан ылынан туран баҕаран туран иэйэн куойан туран бэрэгилдьик ээ оннук ээ диэн этэр эбит буоллаххына эн ситиһиэн тарбыккын ситиһиэн аны туран баай энергия этэллэр муҥура оһох дииллэр бесконечность. Ол аата бу киһи сааһырбыт кырдьаҕас киһи эһээ буолан, хос эһээ буолан кини этэ-сиинэ мөттүүр физически. Ватта буор кута кырата энчириир, бүлө оҕуду хороннуу дьулаахна. Эттиэ. Онтон туран ол оннугар алтыһар күүһэ улаатан ол оннугар кырдьыгы айыы үөрэҕин сырдатар чуобилэр күүһэ улаатан баанньыэргэтин мунньан дэгини киһи да киһи буолуохтаах атын ааттатар кэмэ дьэ кэлэр оччо да бэс кылла хадаар олор кредиттэргэ хапхайа дьон таһылгыы өрө да таххыы

Эттимни, ба энергия үөһээ дойду энергията. Аны туран бу киһи доруобуйатынан просто мөттөөччү. Оҕонньор дьиэлээри гынан булээри гына. Дьэ былыйаа киирэ бу былыйаа киирэ. Улаада кинини билиҥээҥила чапчаҕайдыы дьылла диллэр. Таһанаа дьаннар. Таһанаа дьаннар диэн эдэр эрдэҕиттэн оҕо эрдэҕиттэн мындыр ойуу үөрэҕэр хыстан улааппыт киһи. Эттиэн, билэн, Баһылаан, онно сылдьар киһи. Ону дьоно көрөллөр, тыы, билигин да балыыһа киирээм диэн. Икки баардаах дьон көссөннөр түүһүн көрдөрөр. Кыһын тымныыга, хонун тылыгар, улаатык түөһүгэр манан сил сылдьар булар, сыын. Бакый, кыдьаҥы түөскэр эһиллии дьаахтыгын диэн. Көрө бу диэн. Киһиде күдьү хотоҕуну сыы тоҥааллаах диэн төҥкөйөн айдаан мунну өрө көтөҕөр. Онно үөнүрэллэр, тоҕо уоннааҕынньыктар. Өйдүүбүт. Киһиэхэ буллаҕына кутка бириэмэ диэн оһох. Кини кыдьыбаат. Кини мөттүүр, күүһүрэр, харыстыыр, араҕаччылыыр, үлэтин оҥорор. Ото буор куппут, организммыт бириэмэнэн баран иһэн биллэр. Бу аҕыйах күнүгэр бу Элбэх баа комментарий ааҕаммын кырымах баа буолла эвелиннэ аҕай тэби переживайдаан утуйбатым дии оня этаха диибит аны тус бэйэбититтэн ээ баа энергия диэбит ариччевааһа бириэмэ бакаас сүнү сүгэһэ дьыбыт сүгүөхпүт өсө турдаҕа ол эрэн Токуйдуурга ол эрэн бэйэм бэйэм бэйэм бас басын иһигэр бэйэм баскын бас билэн бараҥҥын куттарбытын сүрбүтүн көтөҕөн чэбдигирдэн чөл оҥорон чэгиэн эттээх иһиннээх буолан тэлби дьарыктанан ыраах салгынынан тыынан Айылҕаан-атаххаан, тэбиһэр астаан, оттоон-мастаан, били абааһы кредитнай биир хостоох квартираһыттан төлөрүйэн ээ хата даҕаны ээтэххинэ да хаантаххына иһин тиийэҕин ээ. Кыратык сыан-сыбырыа, сүһүөхтэрин илдьибиттэр ааһан хаалыа, көһүйдүм да көһүйдүм, айка-айка диэҕин эрээри, фантастика иннигэр да сүтүгүл хаамарым буоллар, да сүтүгүл кырдык сүүрүөн да ыларым буоллар, буор куппутта эдэргэ түһэрэ, ханна барый? Аны туран доҕоттор, бу бири ымсыы, ымсыырдар уонна ымсыырдар диэххэ этэ. бу эдэр дьоҥҥо туһаайан этэр буоллахха, билиини ылбыт. Билиилээх, айыы үөрэҕэр үөрэнэ сылдьар, айыы үөрэҕин баһылаабыт, билбит дьон, оҥорбут, оҥорбут оҕолоро чыҥхатын булар. Ол биһи ол үһүйбэ ааспытыгар түүн хараҥаҕа одьаҕан быстыбыта ыксаан мыксаан эҕэрийэн сиирэ-халты иэбит кылы сиирэ-халты уой аайы булбуппут. Оҥоһуллан хаалбыта дуу? Дьэ билигин дьэ барыта иһитэн, тусхатыйан, билиини ылан, маннык эбит диэн анаан-минээн, ааҕан туран оҥорбутун дуу. Өйдүүбүт. Эмиэ дьэ дьахталлар туора туора өттүн токуйдуохут, хаһан баҕарар эр да дьон хаалсыбаппыт, ол баар. Ол эрэн ити ийэтэ аҕата билиилээх, ийэтэ аҕата айыы үөрэҕин тутуһар дьон оҥорбут оҕолоро чыҥхатын. Төрүт таһымнаах былыт. Тоҕо диэттэр ийэ кут биэрэллэр былай. Ийэтин ийэ кута ыллаана уже икки өттүттэн барытын билбит-көрбүт, айыыты харатын быһаарбыт уже маннык буолди анаан оҥоһуллар оҥоһук дии. Өйдүүбүт. Минньигэс ардааҕы уол оҕо күүһэ, күдэҕэ, өйүн-санаата, кута, сүрэ тааччы буолар. Ол аата уол оҕо улаатан инникитин бу биһиги кэмнээҕи көлүөнэни көрүөхтээх-истиэхтээх, уол оҕо биһигини араҥаччылыахтаах, уол оҕо хайдах даҕаны эл иитигэр киириэхтээх. эл иитэйиини билэр миин хуурута эстэхэ элита диэн мичулута ол туһунан ымсыырдыыр быһыытынан кэсээтим этте чүмөчү тутан турбатаҕым ол эрэн чулкай оннук атыннык хардах да буолбат дьонун доҕотор син эппиэттиир аатын быһыылаах өскөтүн бэйэҕин таарыйар бу кэпсээннэр бэйэҕин таарыйар Ээ, кимиэхэ эрэ наадалаах. Дьоҥҥо туһалыын тиийдэххинэ, аҕайах тарбаххынан аҕайах кэм иһигэр бассаптам ис. Дьоно көрдүнэр, маннык дьиэ инньэ ийэтэ дии-дии төрбү үөрэтин, үөрэнэ сатаан, үөрэҕи булун, үөрэх булаана чугас, ырааҕа суох, ханна эрэ Москваҕа МГУ-га үөрэппэттэр. Эттэ, трибүн үҥүө киһи холкутук булан бэйэтин бэйэтигэр бириэмэ анаан истэҕин үөрэнэҕин курс уу ахалы барыта арылыччы киһи оннук ыарырҕатара саҥа билэрэ уох курдук ол эрэн дьэ таайа сатыыр, муна сатыыр, бэрэ туох эрэ баара буолуо, мэ хайдах ханнык буолуохтаах дии сидьэ дьоҥҥо ээ ээ оннугун булаҕын, санааҕын сааһылыыгын. Барыта орун-оннугар буолар уонна ити үөрэх ханна киһи сайдар эрэ, сайдар эрэ, эҕээн баһыйбатаҕына, эҕээн баһыйтардын ааны оттон үйэн тухары ньамах буолан олорор буол Ол кушаҕа аймах томмот даҕаны быспат даҕаны төрүт дуоду ол эргэ һөөп доҕоттор уонна инникитин оттон ээ көрүллү оттон айыылар туох дииллэр биһиги бэлэммит Тугу ыйыталлар, тугу сү бэлииллэр, оччоҕо кырата кырдатыам. Аны туран бу бэйэм баҕа өттүбүнэн таххара эбит буоллахпына билигин киһиэхэ кэтэххэ кыратык алтыһабыт, ыйаллар-кэрдэллэр, түөлбэ. Аны, ону инньэ гымматаххына Имиринэ гынаҕыт, эргитэн аҕалаллар. Өттөөну хайдах даҕаны кэсиэхтээх а, б диэн букваар да буолбатар дуосканы ыйан турар да үөрэппэтэх буоллахпына, үөрэппэт да буолларбын, кыратык кими эрэ куойатыгар, маҥкытыгар киирдин дуу диэммин кэпсиибин. Дьон оннооҕоттор биэрии түмүгэр Хаппыыскабын ситири ааҕып өссө биирдэ салгын кут-кут чэбдик буоллум, ийэ кут-кут чөл буоллум, боор кут-кут чэгиэн буоллун дуу диэнинэн бүдүрэрин эфирбин. Кэсиэхэ аллы